Zingcaan zong dam tein a kan phaktertu a bia an thiang ah a biathiang a thar in i hrawm ṭhan dingin le amah thangṭhatnak in caan ṭha caan sunglawi a kan pe a kan hruaitu kan biakmi kan Pathian a min thiang thangṭhat si ko seh. Mu job cauk dalkhat cang riatnak cun Bawipa nih Satan cu a thawh i ka sal job hi na ruat bal maw? Cun Bawipa nih Satan cu a thawh i, Ka sal Job hi na ruat bal maw? Vawlei cungah hin amah bantuk soisel awk um lo miding Pathian a ṭih i ṭhat lonak a mer takmi hi an um lo, tiah a ti. Job, dal sawm li le dal hnihnak caang khat in caangruk tiang ka van rel lai. Khi tikah Job nih Bawipa cu a leh i, nangmah nih zeizong vialte na tuah khawh i na tinhmi cu dawt khawh a si lo ti kha ka hngalh sihmanhsehlaw ka hngalh lomi thil lianngan kha ka chimh hna i kei i hngalh awkah khuaruahhar tuk a simi kha ka chim hna ngai law kan chimh lai bia kan hal lai i na ka chimh lai hna theihnak lawngin nangmah cu ka rak in theih sihmanhsehlaw atu cu ka mit in kan hmuh cang cucaah keimah le keimah cu kaa hua i leidip le vutcam lakah ṭhu in kaa ngaihchih tiah a ti cathiang kan relmi bawipa nih kan zate ca thluachuahnak a thar kan pek piak ṭhan ko seh tuchun ah nan nih he i ruah ṭi usih tiah tlang kai tarmi cu tuarnak phen i thluachuah tuarnak intuar intuarnak phen i thluachuah timi thawngṭha in tuchun hi thazaang la ṭin hna sih tiah ka van in sawm duhmi hna si thla kan van cam ta lai a liannganmi kan pathian bawipa na min thiang thangṭhat si ko seh tuchun caan ah caan ṭha caan sunglawi na kan pek i bawipa caan zeimazat chung caan kan hmannak zongah na thiang thlarau ṭhawnnak le na thluachuahnak he nang nih lam na kan hruainak kan hmuh tikah kan i lawm tuk hringhran atu zong na bia in thazaang la ṭhan ding kan si bawipa nangmah nih na thiang thlarau in pumpak ceo kan nunnak ah rian run ṭuan ṭhan a chimtu keimah hmurka nunnak zongah Bawipa nangmah nih aw rian run ṭuan law Bawipa ka hmurka na chuakmi aw hi Bawipa nangmah nih thlo vun chuah law hi ka hmun a rak rami na fale vialte caah siseh online in a rak kan hrawmtu hi thawngṭha a rak ngaitu na fale an nunnak ah a thar in Bawipa nangmah na dawtnak a fekmi a lianngan na sunparnak cu a thar in kan theih dihnak ah a thar in nang nih thlo kan chuah ko nang nih kan talpi la teinak nun ah tu chun caan ah kan hruai ko kan khap bawi Jesuh Khrist nih min thla kan zam kan Pathian amen tuarnak phen i thluachuah timi tu chun caan ah nu khon tintan avoin hi nak kan tuahnak ah hin zarpini chun ah thazang athar in van la hna usih ti i ka van i tlang tar mi asi i harnak le temtuarnak intuarnak kan ti tikah hin Job nih cun Job dal li cang hlei li Job cang hlei li cang khatnak ah cun zeitindah a ti ti si ahcun Job nih hin nu hrinmi popo cu a chan a tawi i harnak in a khat tiah a ti cucah cun minung hrinmi a si paoh nu hrinfa a simi paohpaoh hi cu kan chan a tawi lawng si loin hi kan chan a tawi tukmi chung kan nunnak ah hin kan nun hi harnak in a khat ti hi fiang ten cathiang nih an kan job nunnak in an kan cawnpiak mi a si cu ruangah cun tu chun caan ah hin nu hrin mi fa a simi pangpau nih hin harnak a tuar lomi kan um lo ti hi fiang tein kan hmuh harnak hi kan tuar dih cio tu chun hi ka muni arami kan zate zong hi harnak a tuar lomi a homan kan um lai lo harnak ka tuang lo kan ti si si ahcun zei zeiti khin dak maw kan tuang lo dan cu zeiti bantuk khe dak kan hei ti hnga la tuar kan timi cu zei khe dah si hnga timi cung tu khin kan hei ta adigri khi kan hei ta hnga le asi hnga cu lo cu pau cu nu sin mi fa pau ni cun harnak hi kan tuar di le kan tuar mi belte hi pakhat le pakhat minung mit mun kan i ta si ahcun ani a tuar mi hi a din deuh asilo ani a tuar mi hi a fak deuh Ani a tuarmi hi cu a tuar awk a si ko. A a tuar awk ding a si lo nain zia hi tluk in harnak hi a in hnga. Ti hi degree hi a leng hin cun kan rak i tah viar. Asina belte a tuartu pumpak cio kan nunnak ah hin cun a fa le a ngan timi hi a um lo harnak kan rak tuar tikah hin harnak kan in tikah hin kan tem kan tuar tikah hin ngaihchiatnak kan in tikah hin lungfahnak kan in tikah hin ningzahnak kan in tikah hin buaibainak kan cung i a tlun tikah hin a phunphun in minung nih kan tuar tikah hin a ingtu kan ca cun a fa deuh timi hi um lo a ngan deuh ti zong hi um lo amah le a sining le amah caan sining hoih cio in kan tem le kan tuar ning le kan in ning hi a rak fak dih cio am aleng in am hu tu ca lawng an a degree khi kan hei ta so so le si job hi pathian a ti mi pathian duhnak ni fatin te tu ai zuam peng mi asi ti hi pathian hrimhrim nih a hmurkan a chim mi asi ka sal zopi na ruat bal maw vawlei cungah hin amah bantuk soisel awk a um lomi miding pathian a ṭih i ṭhat lonak a mertakmi hi an um lo a ti pathian nih job a zoh tikhan amah tlukin miding mi le soisel awk a um lomi ṭhat lonak a tuah lomi pathian a ṭih lomi amah bantuk hi hi tlukin a ṭihmi le ṭhatnak a tuahmi le soisel awk zeihmanh um loin ka mit hmaiah ummi hi vulei cungah nan um lo ti bawipa min thangthat si ko seh asina belte in job a nunnak kan zoh tikhin job a ngan pakhat in atu naya kan van relmi sawmli le panhi tiang a nunnak kan zo ah hin harnak ngaihchiatnak temtuarnak ningzahnak mualphonak nun tiang nih tin khawh lonak temtuarnak lawngte a tormi a tuarmi job a si Asine Pathian a ṭih maw ṭih e, Pathian nih a hmu maw hmu e, Pathian nih a thei maw thei e. Pathian a ṭih i amah bantuk dinnak a tuahmi Bawipa duhning i a zulmi le a nungmi hi vawlei ah hin amah bantuk ahohmanh an um lo tiah Pathian nih a timi a si. Siana belte a nunnak Bible chung i kan van zoh tik cun harnak le temtuarnak le ngaihchiatnak ningzahnak lungfahnak lawng tein Job cu nupi le tiang nih hlawtmi le hawikom tiang nih sawhchihmi dirhmun nupi le tiang nih sawhchihmi dirhmun tiangin Job nunnak cu a cauk kan rel tikah kan hmuhmi a si Job cauk hi kan van zoh tikah hin Bible chungah hin Genesis in biathlam tiangah hin Job cauk hi a ṭhing cemmi a hlun cemmi cauk a si lai ti si zeitik chan ah dah an ṭial ti an ti si cun an an ṭial chan set set zong an thei lo a ṭialtu set set zong an thei lo i mi tampi nih an timi cu Moses nih a ṭialmi salai ti si sina belte a cheu Bible thiamsang nih an ti ve mi cu a si lo amah job hrimhrim nih hin a tial mi si lai ti hi a si zeicah ti cun a cauk a tial tikah third person hi a man lengmang ca hin hebrew contact in ca an tial tikah third person in an mah le an mah an i man tik a si si ahcun a tialtu kha an mah kha an si ti khi an contact hoi in an hmuh caah hin job hi amah job hrimhrim nih a tial ko la ti khi an ruah le a tialtu hi fiang in an thei lo an tial kum hrawnghrang le an tial dan le amah te in bawipa hmaiah right hoinak zing chiar te a tho le ka fapa le ka fale hna nin bawipa duh lo ning in an um sual ko lai dakaw bawipa duh lo ning in pathian na an leh sual ko lai dakaw ti an ti zing chiar ten a tho i rai thawinak a fale ca i atu atikah hin an hmuh mi cu zeidah si ti cun tlangbawi timi thiat mi rak um hlan piin job hi a rak um cang mi Zeicahtiah cun amah tein Bawipa nih tlangbawi in nan ka thangṭhatlak ka sinah rai nan thawi la timi dolbia a pek hlan a rak um cangmi mah tein Pathian rak i pehtlaih i rai rak thawi caan lio caan i a nungmi a rak si lai cah hin khi aa zei kan ti le Abraham Jacob fale chan kan ti ko lai chiti an a fa in fa le chan khi hrawng hrang ah khin arak nung mi asi ko la ti khi tampi a kong he pe tlai in discussion te kau an tial mi tampi te te hi kan hmu asina beten zai bantuk zai bantuk ava sim hana atem tuarnak le pathian ni miding mifel ama bantuk pathian ati za mi minung an um lo tia ai chor mi job asi ti tu hi chu fiang ten cha kan ban rel te a cha kan ban rel te khen kan hu im cu ruangah cun hebrew pawl nih khoika hmun ah dah an chiah ti cun bible hi a cauk in kan ṭhen dih i sernak cauk khoiti bantuk nawlbia cauk a phunphun in kan van ṭhen hna i profet cauk khoiti bantuk in cauk hi bible cauk hi ṭhen a si i cu an ṭhenmi chungah hin fim chimtu cauk timi chungah hin an chiahmi a si judah pawl nih fim chimtu cauk tiin an chiah i cu fim thim fim a kan chimtu cauk chung i a ummi hna cu Job le Sam le phungthluk bia le phungchimtu le Solomon hi cauk nga hi fim chimtu cauk an ti le an in cun an fim fim Pathian he minung i pehtlaihnak ah vawlei in Bawipa nih kan nunnak a kan hneksak tikah kan nunnak ah Bawipa nih ṭhawnnak in an kan hruai tikah zeitindah bawipa nih minung hi fim an kan chimh zeitindah minung hi zei kan ti la hmailei kar kan hlannak dingah fim an kan chimh timi he pehtlai in fim chimtu tiin an tar i cu chung i an chiahmi job cauk a si a ngaingai te cun tuanbia cauk chungah mi hi chiah khawh a si ko extra te bantuk ruth te pawl bantukin tuanbia cauk chungah chiah khawh a si ko asina belte Zei ruangah dah Judah mi pawl nih tuanbia cauk chungah chia loin fim chimtu cauk chungah an chiah ti si ahcun zumtu hna kan nunnak caah fim an kan chimtu a si caah a si. Hallelujah! Tuanbia sawsawh a si lo, intuarnak sawsawh a si lo, fahnak sawsawh a si lo, ningzahnak sawsawh a si lo, ngaihchiatnak sawsawh a si lo. Zumtu hna kan zate nu hrinmi fa paohpaoh nih hi bantuk harnak hi mah le sining le tik cu le caan hoih in tuar ciomi a si te lai i cu kan tuar cionak chung ahcun bawipa duhnak a um ko timi hi kan theih khawhnak hnga ding caah bawipa nih fim an kan chimnak cauk a si an ti hallelujah hallelujah hallelujah bawipa min thangṭhat si ko seh cu caah cun Job cauk chung i ai ṭialmi vialte le hawile he bia hi chawnh i bialehnak ummi vialte a nupi nih zeitluk tiang in dah Job cu a ti ti cu na Pathian hi hlaw ko cang a ti. Na Pathian hi hlaw ko cang. Na Pathian nang vial nih cun kan Pathian na ti le na dawt na tlaihchan le hi tluk tiang na tuarmi cu hlaw ko cang a ti. Sihmanhsehlaw cu ahcun kan nu khatlei cun kan nu hi na lei sau tuk in kan ti lai maw na ka fak tuk in ang hla kan hei ti hnga maw tu kan chan cun na ka cip kan ti ko lai cu bawipa nih tin mi a ngeih ko ti ka pathian cu ka hlawt bal lai lo ka nu pa chung pai tak lawng ka chua chu tak lawng ka kir ka kir ko lai ka pathian cu zei bantuk fahnak le tem tuarnak ka in zong ah ka pathian cu ka hlawt lai lo ti hallelujah hallelujah bawipa min thang ṭhat sa ko seh Cutluk cun a rak temtuarmi job a si. Job cauk kan rel tikah hin zeithla kan hmuh ti si ahcun Bawipa nih zeizong vialte hi a theih dih cikcek le zeizong vialte hi a hmuh dih cikcek ti hi Job cauk nih pakhatnak ah an kan cawnpiak. Minung nih kan temtuarnak vialte, kan thinlung kan khurkha ruahnak vialte, ahohmanh nih thei loin kan thuhmi, kan lungthli, kan ruahmi, a ṭha lomi, kan khurkha ruahnak vialte, a thianghlim lomi, kanmah lawng kan um i kan tuahsernak vialte, mi cung i kan hnachuahnak vialte, mi cung i aho thei lo i ṭhatnak kan va tuahmi vialte, Mi caah ho thei loin thlacamnak kan neihmi vialte, an caah Bawipa hmai i kan kunnak le kan mitthli tlaknak vialte, kan tuahmi thil vialte hi Bawipa nih a hngalh dih cikcek i a theih dih cikcek ti hi Job cauk nih a pakhatnak ah an kan cawnpiak. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Zei ruangah ti a si ahcun Job Pathian nih hipkup in ka sal keimah a ka ṭihzahtu le keimah hmaiah dinnak a tuahmi hi vawlei cungah ahohmanh an um lo ti cu dinnak cu minung le minung karah khin a si lo pathian amah le minung karlak i an i pehtlaihnak a tuahsernak kha si hallelujah bawipa min thangṭhat si ko seh bawipa min thangṭhat si ko seh Cu ahcun tuchun caan ah nule vialte hna, tuchun caan ah Khrihfabu hna, a thar in thazaang van lau hna u sih ti ka duhmi cu Bawipa nih hin zei bantuk dirhmun i kan dir le kan ngaihchiatnak le kan lungfahnak le kan sican vialte hi a theih dih cikcek le a hngal dih cikcek ti hi tuzing caan ah a pakhatnak ah thazaang la hna u sih ti kan sawm hna. A caan ah hin cu no keimah bantukin a tuarmi an um hnga maw kan ti cio cu. Anih tham cu a zeiti a va si hmanh ah a lung a ṭhawng la aw a tuar khawh deuh la a in khawh deuh la ti hna hi kan ti cu a caan ah cun anih cu pa a si lo a tuar dawh khawh deuh ko lai dawh tiah kan ti cu a si lo pa sinak le nu sinak ah khan a si lo kan intuarnak vialte kan ngaihchiatnak vialte bawipa hmai i kan kun i kan ṭahnak vialte hallelujah hallelujah bawipa min thangṭha si ko seh bawipa nih an hu di cikcek i an hal di cikcek i a theih di cikcek na pasal pa nih an theihpiak lo zongah na nupi nih an theihpiak lo zongah na fanu na fapa nih an theihpiak lo zongah Khrihfabu nih an in hmuhpiak hna lo zongah hallelujah na pastor te nih an in kan in hmuhpiak hna lo zongah na nu hawi nih na temtuarnak na harsatnak kan in hmuhpiak hna lo zongah hallelujah bawipa nih a hmuh dih cikcek bawipa nih a theih dih cikcek Cu ruangah cun a caan ah cun kan nunnak ah hin aw kan hawinu le kan hawipa nih kan rianṭuantu ṭi hawi nih kan nupi le kan pasal nih kan u kan nau nih hin kan ngaihchiatnak le kan temtuarnak hi kan hmuhpiak hna seh law ai a si reng ah cu ngai tak cu ah nangmah te na si le si ko hi timi nem khi kan duh ngai cu kan hlam ngai fawn cu an kan ti lo tikhin kan thin hna khi a va hang thul cu kan va un thul hna cu a ngai ngai te ti si cun job a nunnak kan zoh tikah hin o a hawile nih hnemnak le a thu cu a kha kha kha a hawl lo kha bawipa nih ka temtuarnak hi a ka hmu hnga maw ti Bawipa nih hi tuk i ka sinak hi a ka thei ko hnga lo maw? A ka thei ko lai, a ka hlaw lai lo, a ka hngalh ko, a ka thei ko lai, a ka chawnh ko lai ti dawh lungsau in Bawipa aw a hngah peng cu. Cucaah cun a biapi tukmi cu zeidah a si? Bawipa nih a kan theih dih ko cahin kan nu hawi, kan pa hawi, kan pasal le kan nupi le Khrihfabu kan pasal le kan nu le kan pa kan u kan nau in e timi chimthiamnak le hnemnak awnak in Hi lio caan i kan herh bikmi aw kan theih dingmi cu Pathian sinin a si hallelujah Bawipa sin tu in kan fuh le Bawipa sin tu in kan hal le Bawipa nangman i kan nunnak ah hallelujah Bawipa nangman i kar ka hlannak ah hin o zeidang aw si lo nangmah aw theihtu hi ka duh ko ti hi Job cauk chungah Job cauk nih tu chun ah nang lakei an kan cawnpiakmi hi a si zei ruangah ti si ahcun Temtuarnak kan ti kan inmi vialte harsatnak tiah kan inmi vialte hi Bawipa bochan bu tein le Bawipa zum bu tein karal hang lengmangmi hna a fanu a fapa le hna ca cun ri a khiah piak ko hna ti hi ka hngalh e ti Hallelujah a zungzal in an tuar lai lo ti hi ka hngalh e ti Job nih Bawipa min thangthat si ko seh cu ruangah cun pei bawipa nih ri a khiam i hi ri a khiahmi chung te ah hin zeitluk i ka temtuar zongah ka il zongah bawipa nih ka aunak aw a theih ko la ti ai ruahchannak nih khan aw bawipa lei i kar a hlannak ah khan a takpum nih fahnak minung nih tuar khawh lomi hma rum fahnak le thinlung nih a tuar khawh lomi fanu fapa a thih lonak le thinlung le nunnak nih a celh lomi nupi le hlawtnak le hawi le hlawtnak vialte zong cu a in khawhnak le a tuar khawhnak a si cu zei ruangah ti cun bawipa nih a caan a za ti tikah cun a klen te theo lai ti hallelujah hallelujah minung hi o zei ruangah dah nun kan huam ruahchannak nih dawh nun an kan huamter cu ruahchannak um hlah sela aho hmanh nun a huammi kan um lai lo tuzan kan i ruahchan thaizing kan i ruahchan kan fanu le kan fapa kan i ruahchan hna ka pasal hi zeitluk man in ding ai hman se law ai kheng hrim hrim lai da ko hallelujah bawipa nih ka thlacamnak a theih ka fanu ka fapa zeitluk man in sual hmanh hna se law zeitluk man in nawl ngai lo le pumsa duhnak in kal hmanh hna se law bawipa nih ka thlacamnak a theih a ka le hrimhrim lai kan i ruahchannak nih a kan ṭhawnter ko lo maw hallelujah ka nupi bawipa daw lo bawipa dawtnak thei lo taksa duhnak namnainak in kal hmanh se law ka pasal pam taksa duhnak namnainak in kal ko hmanh se law ka u ka nau hna lungretheihnak le tangsa duhnak nam ngaihnak zu le san um ko hna hmanhsehlaw bawipa nih ka thlacamnak a theih ko bawipa nih a thlen ko lai cuti cun pei ruahchannak a kan neihtermi nih cun a kan nun huamter le a kan ṭhawnter le thla kan camter le kan ruahchannak a ṭhawnmi ruangah cun harnak kan in zongah bawipa kan i ruahchannak nih temtuar in khawhnak ṭhawnnak an kan pek cu Bawipa min thangṭhat si ko seh ka naupa Thlantlang i a ummi ka nau uh, kan nih hi nu panga pa pahnih chuak kan si kai hi upa cem ka si ka pa nih hin ka hak kan hak chiat lio ten an kan thi tak hlei thum hlei li ka si lio hrawng an kan thi tak i kan unau rual kan i cih tuk le kum hi kum khat hi ka hin hi van nawl pa hi ku thong hi an in hi kan an an inn ah hin kan ni chu kan kan chuak di le kan unau rual hin kan chang le an hiang lei an hiang lei pahnih lawng pahnih lawng an hiang cem pahnih lawng hi thlanglei kan i thial thlanglei kan i ṭhial hnu in a chuakmi an si pahnih masi pathum dah kan tam tuk le kan i cih tuk le caan ahcun kan ngakchia tuk le chinchia zong hi silang si cawk lo le a caan ah ku thawng ka ti a caan ah ka pa thawng ka ti hna le ka duh pohun ka uh hna le kan ngakchiat lo ka pa le an si le kan van nungak le kan van puitlang deuh le ka u an cang ṭhan cang o cu cun kan si le kan i ci tuk le kharuahar ba hi kan si le capo hi a kan seih zungzal Nu panga le pa pahnih kan si i an hiang doh pa hi thlantlang ah um le ka pa nih an kan thi tak nun ka nau le hi khi zeitin dek bawipa nih an kan him ven le vi khi zei kan tila kan an tha thiam ngai zu le sa ei lo ding lo in kan unau zong hi khi ri thai zei lo tong lo hin kan kan fel kho ngai kan hngakchiat lio atu tiang hin kan unau ruang khai ni veikhat zong hi kan hmawm lo ka ka chim duhnak chiti khi bantuk tuk chak tong sup ai sup vei sup hmawm sup khai sup zong hi kan kan hmang lo i cu ti cun a thang mi hi kan si lem kan nau pa pakhat cu unau rual la khan ai tua sual mi an um ti khi ma va si a si tak zai ten dak sing ha khat le acun boi pa au nak o se ko ti ka ti ru lo pin te kha tuan kai la an kai na ka tu zu ding zai tin dak rian an tuan an bain zu din ai thok ve chiam mam Thlantlang i a ummi pa hi zu a din tuk ning hi khuaruahhar a si. Atu hnu na din ahcun na thi la an ti le lianlian pa sin hna an kalpi ter a thin hna an thlop khi a thin a phing cang a ding a ding tuk la tu hnu din cun a thi la an ti le kha hi ka cham langmang bawipa ziam hi ka dang hun dang kan kalnak a zu la sa nih a ṭem ṭawn min ha luatnak an hmu thluahmah ka naupa hi tluk in thongtha kan chim chung hiti a um lengmang mi hi zeitin hme si la a tha la ka ti la tha lo a ding ai peng ko zeitin hme si la ka ti la a donghnak ka thlacam cu zeitin hlak ka ti ti si ahcun ai phiat kho na ha ding ca a luat kho na ha ding ca ka ti lengmang a si lo atu i ka thlacam mi cu zeitin dah ka ti ti cun life in a rak ngai zong a rak ngai ve ko se lo atu i thla ka cam piak mi cu nangmah an hngalhnak a si cun a herh si cun thi deng zawtnak zong au ko ka ti nangmah dawtnak an thei ding sia cun her ahcun kut ka tlamtlin lo nak zong an au ko ka ti hitluk i lungkhon hi ka ti nangmah dawtnak an theih ko ahcun ka ti zei ruangah vawlei i kan nun caan hi a tawi tuk le hi kan nun caan a tawi tuk mi chung i nun a liam ding nak cha cun hi nun caan tawi tuk mi chungah a her ahcun kut ke tlam tling lo zong um ko seh a her ahcun fahnak zong va au ko seh Pathian dawtnak a theihnak hnga ding le zungzal nunnak pennak ram chung i a luh khawh ve nak hnga ding cah cun ka ti bawipa kut ah ka pek a herh mati ning bawipa au ko cang a nun ah rian tuan ko cang a caah ai phiat khawhnak le a fih khawhnak le a vei khawhnak hna tin thla ka cam ti la lo nangmah dawtnak an theihnak ding cun a herh mati ning nunnak pa un au ko ka ti bawipa kut ah ka pek la hnangam huar cuticun a si an ti zong ka zei man poi ti lo bawipa nih a cawn piak ko la ka ti zei ruang ah ka theih Job cauk chung ka rel tikah hin aw Bawipa nih a fale hna aunak le an thlacamnak le an duhnak le an temtuarnak le Bawipa sin i an halnak aw kha Bawipa nih a leh hrimhrim hna ti ka theih caah a si. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! A caan ahcun minung sinak cun kan i hro ve tawn hme teh. kan i ṭhihphaih ve tawn hna teh sina belten kan i hro kan i ṭhihphaih mi pin lei ah bawipa nih an nunnak ah rian a ṭuan lai ti ka theih cucaah cun tuchun caan ah nu le hna pa le hna nan nunnak ah zei bantuk thilrit dah an nenh an nehntu nan naih nan nun ah zei bantuk ni dah ṭemṭawnnak in tuarnak in har ngai in ka si kho lai lo ee ti a timi hi nan um keimah ka nunnak zong thawngtha ka chim cuahmah le midang nih luatnak an van hmuh thluahmah hin ka ta pa kha ka thinlung um lak ka mitthli he ka tap ve ko ka si a herh tuk ka celh lo a cheu ni cun eh ani cu eh an ka ti men lai cu a si lo ka celh ve lo amah bantukin zut ding sai eh ai piat kho mi kai phiat kho lo e ka thla kho lo e kha ka du tu ko e thla ka cham pia ti thiam lang mang in kha cham na an rakha han ka nau pa ka thei ve la ka ngei chia tuk ve chu te ka sia her ve tu kha ban tuk minung hna nih luat nak an ban hu tika ka sia her ve tu sena bel ten tu chun ni tiang a luat kho ve ri lo ka lung a dong lo Tuchun ah hika hmun a rami vialte hna zei bantuk harnak le thilrit nih dah an, an nenh hna? Nan lungdong hlah u. Zei ruangah ti? Job nih hin o harnak hi kan tuar ve cio. Minung sinak an kan hin ve cio. Bawipa dun sinah hi Satan rian tuannak le tim tuannak le hnahnawhnak chungin a ummi lawngte kan si si hmanhsehlaw hi vialte hi Bawipa nih ang hal ko cu ang hal ko ca amah bawmhnak tu kha hal tuah u law cu amah bamnak cun teinak nan hmuh lai ti nun pei Job nih fiang tuk in an kan cawnpiak cu cu cu nih cun ka ruahchannak hi a ṭhawnter cu ve bantuk cun nu le hna pa le hna hi thawngṭha rin a hruangmi vialte hna nan ruahnak nan ṭhawn nan thinlung nan i ruahchannak hi a thar in ṭhawnter ṭhan ve u tiah kan sawm hna Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cucaah cun harnak kan tuarmi vialte hna hi a ngaingai te ti si ahcun a pathumnak ah hin Bawipa nih a thei ko i a ri a khia ko i a caan a zat tikah cun Bawipa aw kan theih ko lai ca hin vuivainak le vuivainak le thiam i coternak le Bawipa lei in thu chitnak in kan caan him hang hlah uhlaw sal hlah usih tiah kan sawm hna. Vuivainak le pumpak thiam i coternak le Pathian rian hnu chitnak in Bawipa hi harnak kan tuar ruangah hin kan hnulei kir tak hna hlah usih tiah kan sawm hna. Hallelujah! Hallelujah! Israel mi hna cu ramcar chungkar an hlan lio ah hin harnak an tuar Bawipa hneksaknak a phunphun an cungah a tlun tikah khan i lawm u zei ruangah Bawipa nih hei ka sal Job hi na ruat bal maw ti a ti kha Job nih zei ruangah kha tluk harnak a tuar hi tluk in fahnak a tuar teminnak a tuar ningzahnak a tuar Bawipa nih a uanthlar tukmi a si caah a si. Hallelujah! Bawipa nih a dawt tukmi a si caah a si. Bawipa nih Satan sinah ka sal zop hi zoh tuah a ti cu. Kha zoh tuah i uanthlar tuk in daw Bawipa nih Satan hmaiah ka sal zop hi zoh tuah. Ai uanthlar tuk. Cu tikah Job nih cun zeitindah a ti ti si, Satan nih cun a tanglei ah khan pakuan pahra na van rel si ahcun ai Bawipa hi tluk i an dawt la an tlaih chan tham cu rumnak thluachuah pei na pek cu ti rumnak thluachuah na pek le si thatnak thluachuah na pek le hnangamnak thluachuah na pek le cu ruang ah cun pei nangmah tham can tlaih chan ko cu zohman khi vialte khi lak piak man an hlawt hrim hrim la ti bawipa nih a si tak hnga maw aw ti hallelujah a si tak hnga maw a zum lo va kal le va ṭhes tuah ti asinain belten a nun cu va tawng hlah ti nunnak cu bawipa ta si hallelujah a nun va tawng hlah va kal le va ṭhes tuah hi tluk in keimah a ka ṭihzahmi le ka uan tharmi bawipa a ka dawmi sualnak a mertak i bawipa duhnak a tuahmi ka sal jap bantuk an um ṭung lo Sinah belte Satan a ruahmi cu a hnangamnak ka lak lai, ai ruahchannak ka lak lai, ka hrawh la, a lungdaihnak hi ai bochanmi vialte ka hrawh dih cikcek la, ka khuai dih cikcek lai. Cu ti ka cun Bawipa zomhan an hlawt lai. Va kal, Bawipa nih a ot cu. Satan nih ai ruahchanmi cu a hlawt rula ti ai ruahchan na te no a caan a van phak tikah cun bawipa a hlaw lo zeitin dah a ti a chuahni tu kha cu chiat a sak ve na te in o bawipa bawipa nangmah nih na hngalh ko a ti hallelujah bawipa nih a hngalh ko e ka thinlung le ka ruahnak le ka sining cu bawipa nih a hngalh ko e bawipa kai tham cu ka nu pa chung taklawng pei ka chuah ko cu taklawng in ka kir than ko lai nangmah sinah a ti Bawipa min thangṭhat si ko seh. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cucu dawh kan nih cu kan thei lo le hannak kan van in a kan veivainak ah kan hman cu. Thiam kan i coter cu te chanbaunak a um tikah ningzahnak a um tikah tlamtlinlonak a um tikah khan Bawipa nih nun a ka cawnter ti kan hngal lo le pei thiam kan i coter ciammam le Bawipa nih a kan tinhpiakmi harnak phen i a ummi a thluachuah co kho lo ding Satan nih kan thinlung kan ruahnak a hrawh dih cu. Zei ruangah thiam kan i coternak nih Bawipa hnulei kan chitternak nih kan khurkharuahnak nih Cucahcun tuchun caan ah kan sawm duhmi hna cu kan tuarmi harnak hi Bawipa nih eh hi ka fanu hi zohman hi hi hi zohman hi timi minung hna rak i siusiu law kan thei ve ṭung lo cucahcun ka fanu hi atu bantukin a nunnak ah harnak a tuar la lai keimah lei ah thlarau lei ah thazang a la chinchin lai ka ṭhatnak a hmu chinchin lai ka dawtnak a thei chinchin lai a ṭhawng chinchin lai keimah he kan i pehtlaihnak a fek chinchin lai ti ruahchannak hen na cung i a tlungmi harnak hi sisela na thei ṭung lo teminnak hi na thei hi a si ṭung na thei na teminnak na in hna zong hi sisela na thei ṭung lo cu ruangah cun tu chun ah kan sawm duhmi hna cu vuivainak le thinhannak le thiam i coternak le cucu e khakkhai atinak le hnuchitnak in kan inn kan tuarmi harnak hi bawipa lei an kan hlattertu si loin kan tuarmi thil vialte ah ee bawipa nih hin o job ka sal job hin na ruat bal maw tiah satan sin i ati bantuk hin hi ka fanu hi satan na ruat bal ve maw tiah a ka timi hla maw ka si ko hnga e timi tun thazaang lan hau si lo bawipa nih ria khia ko ca cu ni tu cu thlacamnak le lawmhnak tu he hin kan caan hin hmang hna sih law hngak ko hna usih ti hi atu caan ah kan sawm duhmi hna si a pathumnak ah cun temtuarnak harnak kan in lio caan ah bawipa i bochan i pathian nih a ṭha bik in an kan hruai ko ti theih zungzal hi a si ti hi job cauk chung nih an kan cawnpiakmi si a palinak ah Voikhat ah Scotland ram ah khlak timi le a chungkhur khar an um i fa pakua a ngei le a fapa pakua le a nupi le he cun an timi cu an sifak ngai i an ngei chun an zeizong vialte in rian an tuan le an ngei chunmi an harsa tein an tuanmi an hmuhmi tangka in USA ah hmun kan khuar ve la kan kal ve la le dirhmun thar kan dir la inchungkhur khar kan sa ve la ti IT mi kal mi timbo le hmat an chok le tilong le hmat an chok le chati chen IT mi inchungkhur khar an se i an kal lai ri ro ta khano ru lo pin an fapa chu ui chau ni ase ko ui chau ni ase chiam mam le chu ui chau ni ase le ui chau se nak ma cha phing chiam mam le kan kal la ti mi a thaizing kip kal ding mi an fapa cha zo phing chang khah lawng cungah chia awk a ṭha ti lo. Cu tikah cun an timbuah le mat vialte zong cu an sung le an chungkhur khar an i let. A pa a ngaichia tuk le a thin a hang tuk. Ruahchannak nganpi he USA ram ah kan pem ve cang la ti an ti i cutluk i an i timtuahmi le vision nganpi he a chungkhur khar nupi fale ca ai timtuahmi vialte cu tle dih ko a rawk dih ko a ngaihchia tuk bawipa sinah zei ruang mei hi cawng nih na ka tonter hi tluk hi keimah van chia pa hin um hlah maw bawipa tin a hrang le a vui le a vai ko a fapa sik chel a chungkhar sik chel hna a vui a vai chel cu ticun a caan am hang le caan zei mazat a van hman nak khin thongpang pakhat a theih mi cu tilong lemat nan chok i US ram ah kan it kalla tia nan ni tit mi kha rualo pin GK dungpi tikhal pi ai tei sual ciam mam le a kuai dih le a chung i ummi vialte kha minung tampi an thi le zeima zat te lawng cu hmanh ahcun first class business class poli ai cit khomi tangka tampipi a pe khomi zeima zat te lawng a luatmi an si ti si cu ti lawng pi cu titanic khi a si a luatmi an si ti kha si le a van theih bak cun a fapa ui nih a sehmi cu a va kal a va cawi lai lawm tuk ti si bawipa kai lawm tuk hi va kua lo ha long chung khan um ve tu usiu lo kan chung khur khar ten atu hi kan hei thi di hnga mu ti kan nong ha lo mo ti ka chim duhmi zeidah a si kan tem kan tuar lio ah hin o bawipa nih a kan tin piak mi um ko ti mi i bochannak le ruahchannak ngeih hi Job cauk nih an kan cawnpiakmi a si. Zei ruangah? Bawipa nih a dawtmi a fale hna caah hin aw. Bawipa nih a fale kan caah hin a ti. Amah duh ning in a nung i amah duh ding a hruai cuahmah ko min ah a fale kan caah hin zeitik hmanh ah thil ṭhalo in a khang bal lo. Kan caah chiatnak in rian a ṭuan bal lo. Rom zong nih amah dawtmi hna a fale caah cun a ṭha bik in a hruai zungzal ko hna ti. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cu tikah zeitindah a si ti si ahcun Job a van kal a van kal doh le a donghnak ahcun Bawipa nih thluachuahnak a let in let hnih a simi ah Bawipa nih thluachuah a pek ciaman a ngeih vialte kha let hnih ah a chiah piak dih le a hawikom le nangmah hi nangmah hi bawipa mai na sual ti sual a phu tu le kutdong a sawhmi vialte kha job nih rai an thawi piak hna lo cun nan rai thawinak ka cohlang la lo ti va kal u ka fapa job hi nun ka cawnter mi hei si amah tluk na ka ṭihzah mi le a ding mi le keimah duhnak a tuah mi um ṭung lo va kal u ngaihthiam ba lu law amah nih rai rakat in thawi piak hna se law cu hnu lawng cun nan sualnak kan ngaihthiam hna lai ti hniakniak nih hla a sak le tuarnak phen i thluachuah timi khi a sak le cu a sakmi ahcun a ti a a hlapua a hlaphuahtu nih a ṭialmi cu Josef an hlannak khur ah khan Izipt bawi ṭhutdan a rak um ti Egypt bawi ṭhutdan a rak um le a unau nih khan rak hal hna seh an hlonh la lo ti an rak hlannak khur chungah khan Egypt bawi ṭhutdan a rak um ciammam le ti kha zoh tuah u Satan nih an hlonnak khur ah hin bawi ṭhutdan a um tinak si Hallelujah cu ruang cun zei ruang hran na temtuarnak hi na nge a chiat e na lung a fa e na ṭa e na hram e na ai e bawi ṭhutdan umnak a si kha Hallelujah! Na thluachuahnak sullu chin a umnak a si kha. Bawipa nih an tinpiakmi, an pekmi, an pekmi na thluachuah rosung na conak hmun a si kha. Cucaah cun lawmhnak he tuar tuan hna u siu. Lawmhnak he cu thluachuah cu i ham tuan hna u siu. Cucu pei Job nunnak la ca hun an kan cawnpiakmi a si cu. Bawipa min thangṭhat siseh. A donghnak cem a panganak ah cun Pathian nih a tha he a chia he anmah le tuahsernak bantuk in a lehrul ko hna ti hi Job nih an kan cawnpiakmi a si. A tha kan tuahmi hi a tha ning tein aw. Thil si lo ning kan hmuh i kan kut kan i sawh i kan rum kan ṭhawn lio zongah kan sining dirhmun he tiah kan i ti cio caan zong hin bawipa nin a thei dih cikcek a hngalh dih cikcek le kan mah le kan tuahsan ning cio hin bawipa nih an kan lehrul ko bawipa hmai ah lungdong lo ten thla na cam in na kut i taan nak he au nak he bawipa na au zungzal ko ahcun bawipa nih an le ko an hmu ko ti kha job nih an kan cawnpiak ni a si Bawipa min thangṭhat si ko seh a donghnak ah Job nih cun a van i hmu ciam le Bawipa ti atu nai ah Job sawmmi le pahnihnak ka van relmi ah khan Bawipa keimah nih hin ka rak vui ka rak vai na thil tinak khur khuaruahnak a lian nganmi ka minung thluak le ruahnak nih hin ka thinlung nih a rak phak khawh lo ca tu hin ka rak vui ka rak vainak le e keimah le keimah kan nu pa chungin ka chuah ni tiang ka temtuarnak a har tuk tikah hin ka chia saknak vialte kha kha kha vialte kha si hi mu bawipa a tutluk cu kan nun hi kai mu le keimah le keimah hi kai hua ti a kha zom hanu hi cu ca cun keimah le keimah hi ka hua i leidip le vutcam laka thu in ka ngei chi ti cu ca cun na vuivainak vialte na ngaihchiatnak vialte bawipa hra pai za ko se na ti khurkhar ruahnak thinlung thalo in si ko cang se na tinak vialte tu chun cana i hua than tua i hmu ṭhan tuah bawipa hmaiah ngaihchih in thla cam law kan temtuarnak phen ah hin bawipa thluachuah um le cu a thluachuah cu ka bawi ṭhutden a si le cu a thluachuah cu ka sui luchin a si ko ti nih hin a thar in tu chun caan na tha in ṭhawnter seh law cu thluachuahnak he cun bawipa nih in hruai ko seh ti hi tu chun caan ah thazaang pek ka van in duhmi hna si le thongṭha he pe tlai in hika hin nungak yang mawi eh, hla kha sak piak te la ti ka tina te khan ai tuarnak phen thluchua khan ak sak piak te la ti ka ti le tu hi ai ti man ti ro lo asine sia chun um boipa ni zai kan tila kan theimi thong tha kan za te cha thluchua na kan pek piak se lo zai bantuk dir muni kan dir liao chan zonga zai bantuk in setan ni thong in an kan thlak i apathian hi lo ko chang se a ngandamnak ka lakpiak lai a thinlung nuamhnak ka lakpiak lai thluachuah bawipa nih a pekmi ka lakpiak lai a fanu a fapa ka lakpiak lai zu la san ka hrawh lai a pasal zu la san ka hrawh lai a nupi vawlei cung chawva zu la san nuamhnainak an ka hrawh lai a u a nau ka hrawh hna la a nu a pa ka hrawh hna la le bawipa zohman hi nu hi ka hmai a hmai ah ka kun ka hmai ah kun la thla cam na ti i pa hi ka hmai a un ka kun la thla cam na ti keimah ka fa si tia na ti mi zohman na fa si le si lo ti a hneksaknak le pathian a va challenge-nak vialte kha setan a lunglawmhter tu va si hlah setan nih zohca hi bawipa kan ti theo lo maw ti a timi fanu fapa sin hal ha usih bawipa nih setan na hmu ka lo maw kan ti theo lo maw ti a ti le a kan humzualnak le a kan cawisannak le thla chuah ram ah a kan hruaitu ah kan temtuarnak kan innak vialte tu hi cang hram ko seh tiah tu chun caan ah Pathian bia in thazang pek ka van in duh min ha sele zangphanak ten kan za ten kan man dir ta la tha ka ban cham ta lai hallelujah lian nan mi kan pathian boipa na min thiam thang chat se ko seh tu chun caan ah boipa te min nak pir lei ah Bawipa nangmah na thluachuahnak a um zungzal kha a thar in na kan theihter ṭhan ca kan i lawm i tuchun caan ah hin Bawipa nu le rianṭuantu vialte hna siseh Bawipa Khrihfabu ah rianṭuantu vialte hna siseh nangmah nih Bawipa le ka Pathian nung pumpak cio innchungkhur khar ah Bawipa rian na khinh nu le pa vialte hna siseh fanu fapa vialte hna siseh kan dirhmun cio in kan tem kan tuarnak vialte hi Bawipa nangmah nih na kan theihpiak dih ti kan theih ca kan i lawm i cu na kan theihpiak dihmi chungah Bawipa nangmah nih nun cawnter ding na kan neih i Bawipa tinṭan na kan pek i cu nun a cuang cuahmahmi kan si zong kha Bawipa nangmah nih a thar in tu chun caan ah na kan theihter ṭhan i cu na kan theihtermi chungah kan i lawm in na min thiang kan in thangṭhat i tu chun caan ah Bawipa nangmah nih sinah thla kan cam hi hmun ah Bawipa rami vialte mah le sining cion a har e ka celh lo e nun nih ka celh ti lo e tiah timi vialte cungah Bawipa nangmah hnemnak um ko seh nangmah kutsak a thar in na lang ṭhan law Bawipa le ka Pathian na umpi hna na dirpi hna na zohkhenh hna ti kha an i fian i an theih lawng si loin an nunnak kha Bawipa a thar in thazaang an lak i Bawipa Satan nih a kan thlaknak khurah nangmah na bawichutdan a um i Satan nih a kan thlaknak khurah Bawipa nangmah na kan chimh i sul le chim dawh a um kha kan theih zungzal i lunglawmhnak in Bawipa kar kan hlan i Bawipa thazaang kan i laknak ah cang hram ko seh. Tuchun caan ah na thawngtha ai fommi vialte cungah Bawipa nangmah na kan pekmi ṭhawnnak, ruahchannak, teinak nun cu a thar in kan hrawmh ṭhan ko tiah kan khamh Bawi Jesuh Khrih nih mi pakhat lawng bochan na sinah zaangfah nawl in thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen. Kan thulam. Nan zapi cungah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh.